me interview aɖewo kɔ gakɔ vɛ nam yi ke nye ame yiwo ko nɔ radio dzi kpɔ yi ke fifi le fiya womegale radio o. Magbagba dze ge maɖe woakpɔ wo kɔ vɛ mía aɖo dze kpli wo. Ne wo le radio ɖe leke wokpɔe eyi ke ne womegale radio ɖe lekee wo le. So mí nu ƒo ge ku ɖe woƒe radio nɔnɔ nenema ke after radio how does it feel to be on radio and how does it feel when you are no more on radio. So edze mɔ wo ɖo ge mí le egba ŋkekea me. Aƒetɔ aɖe le gbɔnye yi ke aƒetɔ wo ŋutɔ na mɔ ŋkɔ.

yi ke ado dzidzɔ no all the time. Francis, eh, one thing nu ɖeka yi ke mate ŋu tsi agblɔ fia nye be nyemate ŋu tsi agblɔ fifla fia be nukeke aɖeke le fifla fia yi ke be eh, me mele yame ko naneke me eh, edo dzidzɔ nam o. Okay. Elabe mi katã minya be radio dɔa dɔ yi wònye nye yi menye míaƒe nyaselawo meɖo wose gɔme nenema o gakea alea nyanyigba kple míese gɔme yɛ ele be ne enua nyoa alo ne nye be newɔ programa ele be ŋutɔ nava ase si ɖokui akpɔ be a míawo yewoa ɖe mía synopsis ya ye prepare alea ye prepare na programa hafi va yame ɖe yete wui ɖe dzia and le ŋuwa hã Nyaselawo ƒe nudede me kple ƒe ɖe tsɔ le mía ye wɔ ge be wo hã na kpɔ ɖu dzidzɔ ɖe ɖokuiwo ŋu be o ke program ya ye wɔa enyo lo alo ede lo alo mede o. Ta zi geɖe nu ɖeka yi ke nya me kɔ na da dziƒo na ɖokui ye nye be nye me dzi na be ame na nu nye kafu ŋfu akpa o. Gake me dzi na be wo tɔ sie afi go tsi ke mistake le le nua wɔwɔ me nam. kple ŋsu be mate ŋu acorrect ɖokuinye nenye be megave program ma ke wɔga nye mate ŋu aga repeat the same mistake o yes so I don't regret making no no no no eye mate ŋu agblɔ be be program aɖeke li fia alo nye radio dzi nɔnɔa uh, I have a worst moment or a bad moment no no no no so it means it's all good it's all good whether good or bad ta it's all fia good.
be woawɔe woƒe radio dzi nɔnɔa there is no bad and there is no good yeah. wo katã kɔa it is normal within you yeah. yi ke ne nana mianya be ao ya ye gome ya ye teƒe ŋkeke aɖeke mele yi ke ne lipo keke ɖo na ŋku dzi be ah ŋkeke ya nu ya enu yewo wɔ na ye alo siria kɔla yewo nya yewo gblɔ ɖe ŋua etena ɖe edzi ʋu kekekeke yi mevona le eɖokui mo ye nenema ke wònana mianya be there is no moment kan ko yi ke woagblɔ be o oh, ŋkeke ya la yeƒowo katã ta yi ke ne eɖo ŋku dzia Yeŋlɔ na ye be nuwo katã be o. Ebo katã wole nɔma na ye. Egbɔ be Florence, míaƒe Syria College-soa, mm. eh, abe la megblɔe na fifla afia eh, radio dɔ eva trɔtrɔm. Mm. Ta eh, míaƒe Syria College-so le mía xɔ ɖe me be they are now part, part of, of us. us. Yes. Elabe nenye be wo gblɔ nya aɖe na o, ye wɔ ame xoe ɖe me oa, efia fia ŋkpee ko be eh, ɖomahi ewo ŋutɔ fu be flia tem ye la edzɔdzɔm vɔa ɖomahi efia gɔglɔm le megbea menya o. Na o, eye wògale nenema hã. Míaƒe nyaselawoa, woawo hã nɔa mɔkpɔkpɔ me be ŋka ɖomahi le kpɔɖeŋu me ni dzi fiflea fia. Ame aɖe fɔ ni dzia, edzi aɖeke medzɔm o. Eŋuŋua dã because ede ŋugble ŋu ta me ŋu keke gake lé blanui. Ame aɖe hã edzia dzɔm. Le gaƒoƒo ma me, ame si yɔ radioa, enɔ mɔkpɔkpɔ me be yease nya aɖe tso wɔwɔ me yi ke gblɔna yame nɔ ge gbɔ. Akɔ do dzidzɔ ɖe eɖokui ŋu. Akɔ kpɔ dzidzɔ ɖe eɖokui alo akɔ xlɔ̃ nu yeɖokui le ŋkekea me.

Ta nyaselawoe le mía xɔwo ɖe eme. Nenye be woyɔ mí nenema, nya sia nya yi wokɔ gblɔa, ele be mía xɔwo ɖe eme. Ke afi godzi ke míekpɔ be ao ke heya wogblɔa, ele be wòanɔ la, míawo míate tsi awu correct because míawo míawoe le engine room ma. Wo gotae wole ta mí ke dzɔdzɔmaa. Ne ehiã be míagblɔe na woa, míate ŋu agblɔe na wo gake xeyi ke menye be míagblɔe na woa, ele be wòanɔ nenema. Yeah. Uh, ke ne míeva be uh, on radio from 2018 to 2022 ye ka yie nàte ŋu gblɔ nam be alo mekee nàgblɔ nam be during yeƒe 2018 to 2022 on radio lifestyle ɔ mi tso le mi agbla ma velia ke nye velia yi ke you will never forget le agbla ma yi ke ɛ no ogologodogodoa ne velia ma ge ɖe dziwò kple mi ɖona dzia

newsroom, míege ɖe e, nyadzɔdzɔwo gbɔ, míeve nyadzɔdzɔ gblɔ ga nusianu yi ke nye kpekpe míwɔna ko la, míkpɔna be nusianu is on track, yes. Yi ke mm. edzidzɔ nam ne nɔ nye Edzidzɔ nam, edzidzɔ nam, ye edzidzɔ nam ye ŋutɔ hã ta eyi me gblẽ ne teti be no, se la me take nye decision a, edzi medzui o. Gake yes, I have to stand on my decision. Egbegbe hã, ne wòli se aga yɔna nye brɔ va mi wò dɔ la, mi so la, mi wò, yeah, don't worry, I will soon join you. Abe abe ale ne sia.

Though I specialize in, I specialize in public relations. Okay. Gake hã eh, nya se le miss ma le gbegbe. Yi ke be ne wo dometɔ ɖewo yɔm, ɖe yi ɖe ta woyɔna o oh, wena kpekple yi ke mi ga ŋkɔ se ke vevietɔ nya geɖe ɖewo ke ne me program me ƒona ƒe gbe me hama no wo nɔ ʋe ʋum ɖe dzia kpɔm nenema ko la eh, eh, they eh, they enjoy it. Poka mo ne no. Eh, you know nya wo no production awom na ta nya.
So that is it. You still miss radio. and definitely you are preparing yourself adzadzraɖo wɔm be yeagatrɔ gbɔ va radio sure. that is me not necessarily jubilee radio yep. míate ŋu se wo ŋkɔ le other radio stations kakea not necessarily be jubilee radio yep. okay so ima me ene ɖe na mi so when we talk about le fifi le fia ɔdo be eɖo dze wo na be yewɔna social media kple nu so as gamali dovia not on air as a radio personality now what do you do deme na mi kan enu yi wɔm ye le le fia.

Ta eh, ne mi ne eyi ɖe channel la dzi fia kpɔ ge be video sia ɖo le afi ma godzi. We talk about climate change alo mi ƒo nu tso xexea me ƒe tɔtrɔ ŋuti. Afia ɖa nyɔnu kpɔ ge wo le agble me yi ke be eh, tsi geɖe wo ŋutɔ enya menye esese ge ŋutɔ le afi na kpɔ nyɔnu wɔ ge ɖe agble ma nɔ agble dem. Video sia ɖo le afi ma godzi. Eh, ale yi ko mi mewɔ program aɖewo mewɔna tsa meva ko ɖo eh, ekɔ woƒe video wɔm dadam ɖe afima. Afima godzi abe ale yike ne Eva Love TV hã ele fifla efia yike be nye hã me ele fifla efia enye kple enye kple Eva Love Tay mi dzero le Eva Love TV ene. That, that is how Agribaz TV, TV is also, is also about. So tell me, I want a program le Jubilee Radio vovovovo. eke yeah. nye wò favorite fia nàte ŋu anam eƒe eh, intro ɖeka ko ne mía akpa. Oh, eh, Francis Avala ne gblẽ na wɔna program so vovovo gake wo ŋutɔ enya program program wɔme eve ne tem produce nam na ye nye morning show kpakple news. Eh, I love all the programs. Mm. In fact, I love all the programs. Mm. Eh, gake nam one

yi ɖe Facebook na like page a Everlove TV and be part of this great family because we are here to give you great content as how you want it. Akpe bena eɖo dze kple mi eye nenɔ anyi kpakple mi tso e ada atsi ne fifia. Gamali ɖovia. Yes. Enye mamlɛ ke la sho ne nye nukpɔlawo. o eh, míaƒe nukpɔlawo ŋkuma ade dzi ƒo na mí be eh, míɖe dzi ɖi eh, medzidzi gɔa gamli ɖovia míoto míetso kple mí be wòna kpokpli egatrɔ gagbɔ ve ya me Gake don't forget to subscribe to Eva Love TV. And Agri Buzz TV. And Agri Buzz TV.
Yeah. kple susu be miate tsi agakpɔ nu vovovowo hã miga mia ŋkɔ se ge le ya va la vovovo aɖewo hã dzi ta miwo ɖeka kpli mi everlove tv is one of the best uh, channel that you can get even the news from the sea kura you will get it there gake very soon now uh, agribas tv overtake everlove tv when it come overtake it